Saňa-da prtenzýam ýok. Ýo, saňa prtenzýam ýogam. Döwür gelýärem gerek ýaly, döwür gelmeýänem gerek ýaly. Prosta gaharym gelýän zat seň agzyňdan jogap berýän. Boldy. Ýöne prosta bu hanyň han dos sen ýalňyşýaň dos. Prosta gerekli ýerinde hereket et, bolmy? Ýalňyşýaň sen dos. Prosta. Sen diňle, sen

Başyň çaraýar ýöne. Ýok, başyň çaraýar diýme a. Men saňa bir zat aýdaýyn, seň gören zadyňy her kimem görýär, dogry dälmi? Dünýäde bolup geçýän zatlary her kimem görýär, daşary ýurda çykansoň, dogry dälmi? Ýöne öz ýurduna şükür etmäne ýaşamak gerek. Näme üçin ýaşamak gerek? Esasy şu ýurtda doglanyňa şükür et. Şonuň üçin şükür etmek. Allatagala bir zady berýän bolsa, znaçit şo seň şo tarapa gerekligiňi bilýändir. Allatagala berýändir o zatlary, ýaňyna çykarmanam, Allatagaladan uly zat ýok. Şonuň üçin hemme zady wagt çözýändiram. Wagt çözýär. Hemme zady wagt görkezýär. Şonuň üçin o lälälälä, eýle-beýle gürrüň gerekýär. Şonuň üçin men saňa, men ony saňa ýazamogam. Prosta erkekmi erkek ýerinde

Meniň aýdýan zatlarymyň köp zadyna düşünmersiň, şoň üçin men gideýin daýan. Düşündiraý sen nä kyn görýäň? Adamlara düşündir ine görýäler meni. Bir süri ýüz ýigrimi sany adam bar. Görüp otyrlar. Sen düşündir adamlara. Ýok dost, keýp etdim dost, bormy? Ýok oňa üns berme, oňa üns berme. Seret,

Ýurt daşyna işlemäne gidýärler, ýa ýaş oglanlar. Näçe zady ýitirýänini bilýärmiň? Ýaşlygyny ýitirýärler. He, agam, o zady sen çözeňok, şunduňmy? O zady bu ýerde ýazyp oturanlaram çözenok, şunduň näme? O zady Allatagala çözýär, şunduň näme? Indi men saňa iň soňky otwitçat edýän, şunduňmy? O zady Allatagala biriniň ölümi bolanam bolsa ölüm, biriniň ýurduna bir zat ýaganam bolsa ýagan, şunduň näme? Men seň wideolaňy yzlaýan, görýänem. Gabat gelýärem. Dogry dämi? Marda pylan zat ýapypdyr, pylan zat gelipdir. O zady Allatagalla berýär. O seň o diliňdäki zatlar. Ýo, bolýar. Näme? Sen prezident bolduň. Sen näme ederdiň şony aýtsana maňa? Sen prezident bolduň, sen näme ederdiň? Eý, goýo, goý, goý, goý. Ol ýaly atmaskalary geçenok. Prezident bolmak, patyşa bolmak Allatagalla tarapyndyr. Ýaňdan çykarma o zatlary. Prezident bolmak aňsat zat däldir. Patyşa bolmak aňsat zat däldir. Allatagalla tarapyndan gelýän zatdyr, düşündiň näme? O zatlary bu aşakdaky ýazýan zatlaram kemsi sen keýp edipsiň diýen iýjek gam edipsiň diýen zatlar o gerek ýat. Bolýar, bolýar Magtym seret. Seret başga ýurtlar bilen deňeşdir. Men seredemok. Men seredýän zadym ýurdum asuda bolsun. Boldy. Ac ölen adam yok şu çaka çenli yurtda ac ölülen adam bar bolsa ya bolya bolya o daşary yurda ugradyp çagasy yok bolupdyr çagasy ile bolupdyr çagasy bile bolupdyr ona biz günäkär dal Allah tagala janyny nirde aljak bolsa izraila beren zady nirde almaly diyen bolsa şo tayda alya düşündiň nami ol onyaý erkeksirap ýurduň öňüne çykmak gerekýär. Prezident barmy? Saýlaw geçirilimi? Onda sen saýlaw geçirilen bolsa, şo wagt diliň çykarmalkyny. Saýlawda, Aý, ol bylany ekeni, ol pylany ekeni diýmelkini. Düşündiň näme? Paşşa diýen zat, ýo, dursana-ow! Sen Kurany Kerim ok, Kurany Kerim okan bolsaň, Kurany Kerim okan bolsaň, paşşa diýen zat Allatagala tarapyndan saýlanýandyr ýaňdan çykarman.

Ýerdäki wekilim diýip, pygamberler Hudaý sözleýär. Ýöne galan adamlary Hudaý saýlanok. Seret sen, pikir edip gör. Seret agam. Ine, seret. Saňa, saňa.
Pygamberimiz döwründe bir jyňyt, Magtym, pygamberimiz döwründe şu patyşanyň kim, Muhammet pygamberden soň patyşanyň kim bolmalydygy barada şu dört çaryýarlar bar-a, şolaryň arasynda dawa çykdy.
Onda Osman, onda Osman, Ali, Diňle Seret ýaşyňa ýaşyňa hormat goýun ýaşyňa. Ýöne men diňle bom. Ýaşyňa hormat goýun. Men senden kiçi oglan ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Dünýede bolup geçýän wakalary özüň görüp ýöň dogry däl. Şol ýurtda bolýamy? Şoňa şükür et. Bolanok. Şoňa şükür et. Dogry dälmi? Biriniň garamagynda gezenok. Şoňa şükür et. Biriniň elinde gezenok. Şoňa şükür et. Sen nämeler bilen

Düşünje bolmagyny islämok. Meselem senä ýa aýdýan. Men sen bara. Men saňa bara. Ha. Ýa gaýdanym bara. Omar Osman dört çaryýarlaň arasynda dawa çykdy. Kim patyşa bolmak meselesinde. Başda bara. Başda agam. Tiktoga girip baş. Musulmanlar ikä bölündi. Musulmanlar ikä bölündi. Sünniler we şaýylar. Seret Eýran şaýydyr. Bizem sünnilerdir. Şol patyşanyň kim bolmak meselesinde patyşa sünniler aýtdy, patyşa diýdi, Aly bolmaly diýdi. Şaýylar aýtdy, patyşa Aly bolmaly diýdi, sünniler aýtdy, patyşa Umuman, Osman. Sen şo döwürde gezdiňmi? Ýok, bolýar, sen şo döwürde gezdiňmi?

Şaýlar bolýa. Ol Aly namaz ok. Ýok, dursana diňlesene o yznow. Alla Aly okamana namaz arassa ýer tapman daşda özüniň namazyny okaýa welin şaýlar şoňa uýýa bilýäňmi şony. Menem bir aşyk bolýa. Ýok rowaýat. Ýok bolýa sen sen ýok sen ol rowaýat powaýat sen şu wagt gidýogryň zadyny aýtsana. Sen näme üçin ýurduň öňüne çykýaň? Ýok, sen özüňi, ýok, sen özüňi beýik saýýaň, dogry dälmi? Sen beýik saýýan bolsaň, bolýa sen prezident bolanda näme ederdiň, şony aýtsana? Ýurda näme garşylyk, näme kömekçilik ederdiň, şony aýtsana? Sen ýurda kömekçilikde näme ederdiň, şony aýtsana sen maňa? Men halka serederin. Sen şu wagt iki müň ýigrimi dörtde ýatyrsyň. Seň bolup geçen zadyň, o onunjy asyr, on bäşinji asyr aralykdaky bolup geçen zatlary aýtýaň sen. On bäşinji, onunjy asyr. Ýa indiki sapar, indiki saparyň gyzykly däl maňa. Sen şu wagtky zadyňy aýtsana. Sen erkek bolsaň, erkekligiňi, ýok, erkekligiňi saklaýan bolsaň, eneň-ataňy sylaýan bolsaň, doglan ýeriňi sylaýan bolsaň, onda näme öňe çykyp, ýurduňy, ýa sen başga zatmy? Başga zatmy sen? Ýa sen başga zat, ýa Kristosmy sen? Ýok. Hä?
Ýa başga zatmy? Ýok. Alhamdulillah diýip, musurmançylygyňy kabul etdiň dämi? Onda ýeriň sylagyn boma agam. Ýeriň sylaman başaryn. Ýöne bir Ýo azajyk maga. şübheli sy- e, ýanaşmaly da. Ýo agam diňle meni. Atmaskaň geçenok. Hiç hili ýagdaýda. Özüň musurmanmy? Musurmançylygyň sylagyn agam. Musurman bolsaň, musurmançylygyň Musulman sylagyn. bolsaň, sen birinji Alhamdulillah. Ýo o zatdan geçen. Ýo soňky panika zat.

Ministrem Hudaý tarapyn saýlanýar, hemmesem Hudaý tarapyn saýlanýar. Obadaky indi başlyklaram Hudaý tarapyn saýlanýar. Ýöne şol öz wezipesini hyýanata hyýanat etse öz wezipesine, ýagny erbet işler etse, onda ol ony Hudaýtagalla halamaýar. Ol Hudaý, ol eýýäm bolanok. Ýagny öz, öz işini etmese, eýýäm bolanok ol. Her kimi, ýagny sen häzir kim bolsaňam, edýän işiňe, öz wezipäňe, Hudaýyň saňa beren nygmatlaryna hyýanat etseň, bolanok. Eýýäm günä ol. Sen oňa düşündirmeli bolýaň. Maňa şuny bir molla gürrüň berdi, Türkmenistandan jaň edip. Onsoň kim bolaňdadam hemme zady Hudaý berýär, patyşalygam Hudaý berýär, ministrligem, häkimligem hemmesini Hudaý berýär. Men oň bilen ylalaşýan. Ýöne sen haçanda öz şo patyşanyň beren nygmatlaryna hyýanat, Hudaýyň beren nygmatlaryna hyýanat etseň bolmaýar. Ana şony düşünişmeli. Soňy gowluk bile gutaranok şo. Dost, diňle meni, öl! Sen paşşa zat barada gürrüň edýäň. Olar bular diýip gürrüň edýäň. Sen o dünýede olaň eden etmişini arkaňda çekişebilýäňmi sen? Şony aýtsana maňa. Men çekişmez, men sebäbi şahsy durdum oňa. Ýok, bolýar. Men çekişmez. Ana kim ýanynda bolsa, sen ýanynda bolsaň, sen şony goldaýan bolsaň, sen çekişersiň. Wsýo, Platforma diýä. Hemme platforma. Tiktok şu wagt öňde barýa. Hemme kişi ikimizi yzlap otyr. Sen şonuň arkasynda etdä. Arkasyndaky ýüki çekibilýäňmi? Çekibileňokmy? Her kim özüne jogap berýä. Ýo sen her kim özüne jogap berýämi? Dogry dälmi? Sen o dünýede özüňe synag geçýäňmi? Geçýäň dogry dälmi? Olaram özüne synag geçýämi? Geçýämi? Dogry. By bu dünýe synag dünýesimi? Synag dünýesi. Sýo!

Kelleler üýtgänok, arkaýyn bol. A kelleler hiç kimkem üýtgänok. Sen üýtgetýäň o zatlary. O zatlary atmaska ýaredip sen üýtgetýäň. Sen ýalak twarlar üýtgetýär. Şundyň dämi? Men saňa bir zat aýdaýyn agam. Ýalňyşma ol. Men saňa başda salyň many kim diýendir. Men saňa Ýok. Men saňa başda Men men saňa başda Allahyň salamy Allahyň salamy bilen başlandyryn. Ýadyňdan çykarman Allahyň salyň many kim diýip Allahyň salamy bilen başlandyryn. Bilýäňmi şony? Men ynsany sylaman başarýan oglan düşündiň näme ýöne prosto aşakda ýazýan adamlara gaharym gelýär şu wagt pony aýyrdym aşakdan ýazýanlar okamazlygy üçin näme üçin meň gözüm görmesin şon ýaly adamlary düşündiň näme sen gör ýöne men görmäýin aňardan maňa ýazýandyrlar twar agent pagent eýle beýle ony agentlik ýok ýöne men ýok ýok men haçandan bäri haçandan bäri men saňa Yzarlaýan ýöne prosta gabat gelemok efiriňe gabat gelemok şu gün gabat geldim bolýa indi men saňa bir zat aýtjak sen öz türkmena dogrudan türkmen dogrudan türkmen sen menem türkmen türkmen türkmene zyýan ýetirip bilýärmi ýetirip bilenok dogrudan ganyň bir dogrudanmy adamyň erbet tarapy bar näme diýýär orslar aýtýar näme diýýär Plahaýa diýä, narod net diýä, plahaýa lýudi ýest diýä. Şony düşündiňmi? Ýurduňda hemme kişi garalaman. Adam her kim her hili ýoldan gidip bilýär. Şonuň üçin dogry ýola düşjek bol agam. Men saňa. Ol indi hiç kim garalama.
Ýo dogry ýol iş ýok kol. Äý marda näme asmanyň Ýo asman ýo asman as asmanymyz asuda ekeni näme ekeni diýip maňa aýtdyňyz diýýä ol asmanyňyzam asuda däl eken diýip çykyş etdiň sen bilýäňmi sen dünýäňde dünýäňde bol Ýurduň içinde bolýan kemçilikler Ýo aýdýa.
ýurduň ýurduň bolup Bolýan. bu ýurduň içinde bolup geçen kemçilikler ýurduň içinde bolup geçen kemçilikler saňa galmandyra dogry dälmi

Bu zatlary bilýänsiň, dogry dälmi? Ýöne şo zatlary birazjyk ulanman başaranam. Ýöne ýalňyş ýoldan ulanman başarmanam. Ýurduňa näme diýýär, towşana dogduk mekan diýýär. Towşana dogduk mekan diýýär. Ýalňyşman, agamjan, men saňa aýdaýyn, ýurduň gaty. Arassa gowy gezýändir. Ýaňyma çykarman. Bitarap garaşsyzlyk. Ýa bitar. Eý, bolýa, aç ölüpdir diýen eşden adamyňam aç ölüpdir diýen eşden adam. Ýok, aç ölüpdir şe, iýmäne zady ýok eken diýen adamy ertir maňa wideosyny görkezin maňa nemeden çatdan. Ýutubda kanal bar go, ýutubda kanal bar. Ýutub, men seň ýutubyňy gizarlap ýörmäne wagtym ýok agam men bäri işlemäne geldim-ow. Bir zadymy düzetmäne geldim. Bir zadymy düzetmäne geldim. Bäri, men seň ýutubyňy görmäne gelemok. Ýöne sen ýalňyş many. Ýöne ýutuby görmeseň de şo Türkmenistandaky adamlaryň ýagdaýyny. Men bir zat aýdaýynmy?
Otuz iki dişiň bardyr. Ýokarynda aşagyňda diş bardyr. Ýummany başaryp bilýäňmi? Ýummany başaryp bilmeseň Alla görkezýändir agam. Sen parsça dil ýetmek Patyşa dil ýetmek ol gowy zat däldir, men saňa aýdaýyn. Ony Alla görkez et. Alla tagalla bir zat aýdýar. Alla tagalla bir zat aýdýar.
Alla tagalla men seni men seni diňledim ha. Sen meň sesimi ýapypaň, ýapaňda men seni diňledim. Sen meni diňle. Alla tagalla bir zat aýdýar. Birine bir zat berýän bolsaň, Gapdalyndaky adam şoňa göz dikýän bolsa, şeýtanyň ýolundan gitýän adamdyr diýýär. Ýalňyşmagyň diýýär. Ýöne diýýär, ýöne yzyny diňle, sen yzyny diňle, ýöne diýýär, şoň ýol, ýok, yzyny diňle, yzyny diňle, ýöne şoň ýoluny düzetmek seň işiňdir diýýär. Ýöne patyşa dil ýetmek diýýär, patyşa, patyşa dil, Paşa dil ýetmek diýýär, Hudaýyň iň gargynç zadydyr diýýär. Paşa, paşaň aňyny, ýok, men saňa, seň, seň aňyňa guýýan-a, ala, ýok, seň aň, seň aňyňa, aňyňa bir zat guý, bir aňyňa, aňyňda, minen ýaňda işleýän zat bolsa, öýjük bolsa, şony Allatagala berýärmi? Dogry dälmi? Şo paşşaňam aňyna berýän zat Allatagaladyr ýadyňdan çykarmagyn momen. Ýöne men şu wagt men şu wagt dawa etmek ýok agam diňle meni agam men saňa dawa etmek men saňa dawa. Birinji mugt sesiňi ýapdym men seniň. Seret her kimede berýär dilem gözem agzam kellänäm saçam beýninem hemme zady Allatagalla berýär ýöne sen şony erbet tarapa ulansaň erbet işler üçin ulansaň ol eýýäm seniň günäň Sen munuň üçin dowzahda ýanarsyň. E, dowzaha galmarsyňam, bu dünýäde ýanarsyň. Ine, patyşa-da öz e, wezipesine, öz halkyna hyýanat edip otyr. Olam bu dünýä, bu dünýäde ýanar. E, dowzaha galmazam. Görersiň. E, şonuň üçin ýalňyşma. E, Hemişe zulumyň garşysynda dur. Zulumyň garşysynda öz dostuňy, öz dostuňy, öz doganyňy pazaryt etme. Men bir raý aýdaýynam.
Nirde, nirde mertler barmy? Nirde men Ejenskiň ganym dökmäne razy diýen adam barmy? Men şo taýda ýöne bar-a. Seň aýdan sözleň ýüzden segsen prosent ýalňyş. Ýigrimi prosent dogrudyr-a. Ýöne segsen prosent ýalňyş. Paşa öz halkyny ýitirmezlik üçin saklaýar. Ýaňdan çyklama. Ýaňdan çykarma ony zatlary. Ýaňdan çykarma. Sen diýýäň, paşa şun ýalda edipdir, mun ýalda. On ýaldadyr ýaňdan. Sen paşa bolanda, sen paşa bolanda men saňa ýüzüňi aýtýan. Sen meň suratymy görüpdiň, men seň ýüzüňi aýdýan. Men seň ýüzüňe Men seň ýüzüňi görüp otyryn, sen hem meň ýüzümi görüp otyryn. Ýöne meňki ejeňki efir iş, efir işlänok. Müňe ýetmedik-de, bilýäň. Ýöne sen meň suratymy görüp otyň-a? Men obaň oglany, ýöne şo zatlara aklym çatýa. Enem-atamyň akly çatýa, maňa akyl bereni çatýa. Düşündiňmi? Maňa iliň akly gerek ýaly, düşündiňmi? Saňa ýöne prosta diýjek bilenim, seň aýdýan zatlaryň, seň, seň aýdýanyň, seň aýdýanyň Ýüzde ýigrimi prosent dogrudyr a ýöne segsen prosendi paşşanyň diýýän zat dogrudyr ýanyna çykarma ony paşşa başga zatdyr sen paşşa bolaňda özüňkini süýreme süýreme süýremerin öýdýäň süýreýäň süýreýäň ýalňyşma süýreýäň durr sen çykyş edýäň tutuş iliň arasynda çykyş edýäň dogry dälmi Bolýala ýöne agam prosta eýläk men bir söz eýläk ýok agam men seň üçin nara abidno sözler aýtmak islämok ýöne janyň saglygy her kim öz ýolundan gider her kim öz günäsini çeker her kim öz o dünýede her kimem öz aýagyndan asylar diýädä şoň üçin her kim öz o zatlara men saňa garyşamok ýöne ýurda dil ýetmegin ýurda dil ýetme men öz ýurdumy Ýok menem öz ýurdum ýetmez garyşma.
Her kime towşana nohut metal ýöne ýalňyşman agamjan men prostoý oglan ýurdum söýýän oglan prezidendim söýýän oglan paşşam söýýän oglan Allah tagalany söýýän oglan alhamdulillah diýip kabul etdimmi meň başymda oturýanada alhamdulillah diýýän ýa şoň üçinem bagyşla dost janyň sag bol habarlaşarys agamjan agamjan habarlaşarys soňky panikalar başgalara lazym diýada türkçe bilýäňmi o zatlary görüp Ýaw.
Dogry. Watandaşlar, geçmişde bar, ene şu magtym aýdýar-da, geçmişde näçem bir şalar, patyşalar, Dursana, iyi ýaýynlar. Dur magtym, aç sesiňi. Iyi ýaýynlar doganjygym.

Bul oglanlar, şol oglanlar bize gerek. Şol oglanlar bir zatlar üýtgetjek oglanlar. Ýok, normalny gürläbilse bolýar, gerek aldy. Näzik düşünje düzetmeli mi? Düşünje. Ýok ýerinde, ýok zat näme düzetdiňiz? Watandaşlar, men size aýdaýyn-da, geçmişde näçem bir şalar, patyşalar ýere gömlüp gitdi. Şolaryň zalym bolanlaram bar, gowy bolanlaram bar. Gowy bolanlar halkyň ýadyna gowy bolup girdi, erbet bolanlaram halkyň özi tutup öldürdi ýa bolmasa şol ýalak bir şolaň köpüsi öz jezasyny Hudaý Tagallanyň gudraty bilen çekdiler şu dünýäde. Ine bu faragonlaram biziň öz döwletimizde-de bolanlar bar şol ýalak ine Eziz han diýdiň, ýa ýene bir han diýdiň. Ana, şol ruslar gelip biziň territoriýamyza näçe sany adam öldürdiler? Kän adam öldürdiler. Ýa bolmasa ine beýleki döwletlerden mysal alsak-da, ine şu Türkiýede Adnan Menderes diýip bir han patyşany asdylar. Özem kiçijik bir mesele üçin. Men bu kiçijik ýalňyşlyk üçin asdylar şol adamy. Şu wagt ýadygärlik etdiler ýörde. Garaz şon ýaly patyşa men diýip edenini edip bolanok bu dünýäde. Waý Abdylla dogan. How.
Näme halkyň gözi körmi? Hemme zady görüp ýörä. Namys diýip näme aýdylýar? Ýekeje mugt gürläýiň watandaşlar. Namys diýip näme aýdylýar? On sekiz ýaşly gyzjagazlarymyz, ýigrimi ýaşly. Soňky wagt assalaňly köpeldi. Tik toga çykyp görgürjiklerimiz baryp bäş manat bir kömek isleýär halkdan. Aýagym meýlew, elim meýlew bolup dur. Nebsim agyrýar Alla ýardam etsin ederis bizem. Aman halk görenokmy şuny? Görüp otyr hemme dagy garga. Namys dip näme aýdyr ýigrimi ýaşly gyzyň ýaýy açyp oturmak lamys dämi ol. Görenok bolmy görýä näme üçin hemme dagy halkyň baram bolýa bu zatlary. Mydam oturtda bäş manat ýok. Hiç wagt bu boljak kem zatlar. Mydama haýatda mydama mantöre iýmersiň. Çorba da içersiň. Ýöne geljegimiz bar. Men molum adam. Dogtorlar gezip ýör taýda. Ministrler gezip ýör taýda. Hemmämi görüp ýörse. Ýene bärik gep akyl satýarlar. Ýalbarýan agdyrylşyn ýa samsyklar girene diňlemäýdä. Halkyň gahary gelýä. Indi. Men şu wagtda ýekejemok. Men gitjek çykjak ýekejemok. Ýekejemok çykjak. Onam aýdyp geçeýän. Ene şu haramzadanam ýok edin şu haramzadany. Ene şu Hasan nik gelýä ene şu haramy. Ýok ediň şuny. Şu maňa mont bersene monta moderatormy nämemi. Sen wara ejeň dura wagty watan öni diýeňä haram eşek. Seň watan önüňsiň. Hasan gamjyk bilen. Haramzada. Saňa aýdylýa watan önük diýip. Kuwat men näçe wagtdan bäri şuňa ýaýyny yzarlap otyryn ol wara öň bir iki sanja gyzlar çykdy üç dört sanja gyzlar çykdy ýaraman görgüçlikler Alla ýardam etsin indi şu wagt köpelip başlady her kim çagasy eýle beýle hemmämi görýäsä muny hemmämi şaýat Hudaý dakyn ertir näme boljak biri gün näme boljak Alla bilýä. Biziň çaglarymyza näme boljak? Hudaý saklap goýsun, onda kim ýardam et bulara? Kim saňa bäş guruş goýberjek? Türkmenistanda bäş guruş ataşa ýurtdan bamyza ajy ölýä. Hemmesem bilýä şony balam bilýä. Gorkmakdan ýaňa ölýänler gyran legenler. Abdulla salam aleýkum. Waleýkim essalam Serdar hoş geldiň. Goşgy diňe watandaşlar Bahar Ustow han Abdulla men seniň çykyşlaryňy diňleýämda ýöne bir öz pikirimi aýtmak isleýämda diňleseň. Aýt aýt. Aýt aýt.
Ýa sen gara gowy nemeleri diýýäňda hakykaty ýöne bu işler beýle ýapylmaýar dogan öz özüňi ýaman edip otyrsyň. Nämä gerek saňa şeýle gürlemek. Bolýa näme iş ýapylýa hemem näme ýalňyş aýtsana.

Ýurt patyşasyna edip edip geplemäge hiç kim haky ýok. Näme üçin ine meselem Erdoganam patyşa Erdogan daže biziňkiden güýçli patyşa çünki döwleti güýçli meselem türk esgeri näçe bäş ýüz müňmi türk esgeri bar bizde bolsa barda bir ýigrimi müň ýüz müň köp bolsa türkiýe ýala güýçli döwlet az-a-da ýewropada birinji ýerde durýa öz güýji boýunça türkiýe.

Ýok, ýeke jemgyýet watandaşlar şoňam bir gepleşeýin. Serdar Serdar.
Serdar.
Sen Türkiýedemi? Hawa, hawa, Türkiýede men alty ýyldan bäri. Hawa, neme alty ýyl bolupdyr-da, bize on üç ýyl boldy. Neme diýjekdim, näme sebäpden geldiňiz Türkiýä? Men wara, dogasyny aýtsam, Türkmenistanda-da günümi görýärdim. Men maşgalam bozuldy, kellämi düzedeýin diýip geldim, biraz. Ýeke jemgyýet, ýeke jemgyýet.
Serdar jan, doganjygym, oň ýaly, oň ýaly oýun etmäli-le bäri, artistlik ýer däl-le bäri, bu dogry gepleşeli-le. Dogry, kynçylyklar bar Türkmenistanda. Ýöne men şo taýda gazanan pulumy şu taýda gazanamok. Men saňa dogrusyny aýdaýyn, bir ýylda bir jaý bilen maşyn alaýdym men şo taýda. Her kimiň özüne bagly gazanjy. Indi şu taýda indi doganjygym şu taýda gelen alty ýyl bolupdyr, alty ýylyň içinde näme gazandyň? Hudaýa şükür, üç oglumy okatdym, iýdirdim, bol geýdirdim. Häzir birini okuw aljak bäri. Şony ýerleşdirsem gitjek ülkäme. Hawa, durnuş serişlap gelmedi, gurşun nähili bolýardy?
Ýa o ýanda-da günüň çala sowuly, kynçylyk her döwletde bar, ýöne bu kadary ýapmaň o, bu kadary ýapmaň. Merdan, Merdan men saňa bir zat aýtjak. Eger-de şu problemalary gürleşip çözmeseň, gürlemän gezseň, bir gün adamlar eline ýarag alyp ýa-da awtomat alyp, ýa bomba alyp çykarlar. Ana o wagt hem hiç kim gürleşmez bir-biri bilen. Hiç gürleşmez-de bir-birini öldürirler. Şony ýatdan çykarma. Dogry aýt. üçin gürleşmeli. Bu meseleler gürleşip çözülýär. Hemme ýurtlarda bar. Özbegistanda bar. Türkiýe bar. Haýsy ýurda barsaň bar. Şu meseleleri gürleşip çözýärler. Maslahatlaşyp. Parlament diýen zat şonuň üçin bar. Halk maslahaty şonuň üçin bar. Ýöne o ýerde halk maslahatynda halkyň aladasy edilenokda diňe Gurbanguly şöhrat, Arkadagy şöhrat, hemme zat gowy, gül ýaly, hemme zat gowy şon ýaly. Ol maslahat däl ol jan dogan. Ol ol prosta birini goldamak ol. Ol biriniň birini wasp etmek.